Assalawma aleykum Assalawma aleykum Ǵáraykum assalam Bar bolıń Suwıqta sharshamaay tońbay. Ne miymansiz? Sol úydiń tirligi sol zakazlar. Biz xalıq arasında jańa qaharmanlardı jaratamız. Hár kim óz ómiriniń qaharmanı. Eger de razı bolsańız, búgin siz benen jaqınnan sáwbetlesemiz. Meyli, meyli.
Házir men mına nelerimdi óshirip alayın. Ishke kireyik. Áke, geyde sezimlerin tolıq kórsetpese de, mehri dárya insan. Bar ómiri ǵamde kúsh-quwatın shańaraǵı ǵamde perzentlerine baǵıshlaydı. Bálkim, suwıqlarda tońadı. Geyde bizler ushın awır miynnet qıladı. Xátte, bizdi oylap ózin umıtadı. Ana. Ana bolsa baǵıshlaydı bar ómirin biz ushın. Oǵan sózler jetpes, táriyplew ushın. Búgingi sóz etetuǵın insanlar perzentleri jankúyeri, haqıyqıy qaharman, ata-ana.
Qalaysız aǵa, Harman? Sharshap atırǵan joqsız ba? Joq endi sharshau degen. Men endi osı Taqatash rayonında tuılıp ósken jerim osı Shamurat Orınǵalimin. Shańaraqlımın osı. Úsh perzenttiń ákesimin osı. Demek úsh perzenttiń ákesimen dedińiz. Keliń sáwbetimizde kóbirek áke sıpatında sáwbetlesemiz siz benen. Perzentlerińiz haqqında aytıp berseńiz. Ózi negizi perzent tárbiyasında kóbirek ne nárselerge itibar beriw kerek? Kóbirek sol perzentlerge itibar bergende sol tárbiyelerine qaraw kerek ta, ul perzenttiń tárbiyesine de qaraw kerek. Sol, sol, ár zatqa bir ne qılıp ketpew kerek ta, urınıp. Úshewi bolǵannan keyin bir birinen neǵıp ósedi da bular bir birine qarap sonday úlkeni bar kishkentayın jańaǵıday erke boladı ortanshısı kishkentayı erke boladı kishkentayı erke boladı ol ortanshısı qızǵanınan erke erkelegisi keledi ol da bárinen birdey kóremiz endi erkeletemiz kerek jerinde jańaǵıday baqırıp ham alamız olarǵa oqıwlarında boladı Oqıwlarına da jańaday qarasamız barıp. Ózi perzent tárbiyasında er adamnıń roli qanday? Er adamnıń tárbiyasınıń áhmiyeti? Er adamnıń tárbiyası sol qız perzentke qaraǵanda ul perzentti er adam ne qılıw kerek ta. Qızday bolmaydı da ul. joraları boladı mına neleri boladı sonda basqa nelerge neǵıp ketpeu kerek ta endi áyel adam qızǵa jaqsı tárbiyeleydi erkek adam ulǵa qarau kerek ta er adam ushın er adam ushın ákesiniń tárbiyesi áhmiyetli áhmiyetli da ol úsheui bolǵannan keyin bulardı jańaǵıday bir birimen urısıp qaladı sol gezde qoy Áke qadaǵalaw kerek Áke qadaǵalaw kerek da endi kimlerdir aytadı perzent tárbiyasında qattı qol bolıw kerek deydi al kimlerdir bolsa erkin qılıp ósiriw kerek deydi siziń bulǵan kózqarasıńız qanday ózińiz qanday múnásip etesiz perzentlerińizge Joq qattı qol bolǵanda dım qattı qol bola bermeymiz ǵoy endi óziń perzentiń bolǵannan keyin uaqıtı bar nesi bar báriniń sol qattı qol bolatın jerinde qattı qol bolıu kerek erkeletin erkeletetin jerinde erkeletiu kerek olar dım bos jańaǵıday ne ustai berseń erke ustai berseń olar dım tártipsiz bolıp ketedi ol balalar. Úlken perzentim ashıq minezi jaqsı Sol kóbine kóp sol úlken perzentim eki nemdi jańaǵı balamdı tayarlaydı sportqa. Bizlerem sol neǵılıp aytamız úkelerińe kómektes neǵıl dep. Úlken perzentim minezi ashıq keyin ortanshısı nelew minezi awırlaw odan kishkantayım shaqqallaw úsheudi ayteuir xázir sportqa qatınap neledi alıp atır medallardı. Trenerlerine de raxmet, hámmesine raxmet áytewir úles qosıp atırıptı, úyretip atırıptı, ustazları, oqıwda da jaqsı oqıydı bular. Bir zattarǵa jetispey qaladı, bir zattardan nalıp keledi, sol gezlerinde ákeniń hám ornı kerek ol jerde, shesheniń hám ornı kerek boladı, sol gezde áke, sheshe ekewi birigip qoy onday bolmaydı, bunday boladı dep azǵantay poddержка beriw kerek dá endi gáptiń qısqası. Poddержка bermeseńiz, ol basqa nelerdi oylap, basqa joldarǵa túsiwi múmkin da. Perzentlerdi dostay bolıp neǵılaw kerek, olar menen isleisiw kerek. Tártipan bolıw kerek ornında. Sol papası menen oylasıp birge neǵılamız, kómektesemiz. Anası baribir kóbirek erkeletediǵo perzentlerdi. Sizde qanday? Menam erkeletemen so dostay bolıp óziniń janaǵı so kóp nárseni ózime aytadı keyin bizler papasına aytamız. Sonday sonday dep. Kishkanday balańız er kerek bolsa kerek báribir kishkene bala bolǵanı ushın. Awa erkelew ol. Úshewinnam teńdey kóremen, úshewi-dá maǵan úy jumıslarında da kómektesedi. Sol úsh balam sol qızdıń ornın basadı.
Sizge járdemlesedi. Maǵan járdemlesedi kóbine kóp. Qızım joq dep nalmayman. Qudayǵa shúkir úsh perzentim aldımda aman bolsın. Perzentlerińiz sport penen shuǵıllanadı dedińiz, iya? Iya. Qaysı sport túrinen?
Mamasına ayttım, Bulardı bir zat penen bánt qılayıq dedim de, bir zat penen bánt qılsaq, hámme bir zatlarǵa jetissin dep úshewin hám apardıq. Sóytip úshewi de sol karate nesine qatnap basladı. Arasında. Qanday, ózlerinen qızıǵıwshılıq payda bolıp qatnap baslaǵan ba yaki bolmasa siz ózińiz usınıs etkensiz be? Úlkeni qızıqqan birinshi úlken balam qızıqqan bul bunege aldın mektep mektepte Jusup degen trener bolǵan janaǵıday rukopashniyǵa barıp baldarmen birge neǵılǵan sodan karatege baramız dep neǵıldı bular sodan jaqshı dep kishkentayına ortanshaǵa ayttı ortansha ayttı menam baramın dedi ol kishkantayı qalamap odaǵı úsheui birden ketti Házir de úsheui de ǵatnaydı. Úsheui bir jerge baramız dep úsheui bir jerge bardı. Bolmasa úsh baqadır. Úsh baqadır bolıp ketti. Bolmasa barǵan jerinde jaǵday boks, gúres neleri bolǵan dógerekleri. Yaq bizler úsheumizden úsheune birden baramız dedi de úsheui birden bardı. Úsh tórt jıldan beri soda qatnap atırdı. Qızıǵıwshılıǵıńız qalay payda bolǵan? Ózińizdiń qálewińiz benen shuǵıllanǵansız ba yaki bolmasa ata-anańız sebepshi bolǵan ba? Ózimizdiń qálewimizben barǵanbız. Ata-anamız jetektep aparǵan, bizi qollap-quwatlaǵan ata-anamız boladı. Neshe jıldan beri shuǵıllanasız? Úsh jıldan beri.
Úsh jıldan beri.
Men jetinshi klassta oqıyman, karate túri boyınsha úsh jıldan beri qatnayman. Men Ekinshi perzentpen. Shańaraqta ekinshi perzentsiz. Ákem bizlerdi jarısqa baratın bolsaq qasımızda júredi, bizlerdi quwatlaydı, kórip turadı jarıslardı. Bizler sodan chempion bolamız. Ákeńizdiń qollap-quwatlawı nátiyjesinde. Ata-anam sportpen shugıllanıwdı qadalap turadı. Baba-mamamdı qattı jaqsı kórem. Men ornasam olar quwanıp.
Baxtıma mennen artıq quwanatuǵın. Ózinen de kóp maǵan qayǵıratuǵın. Áke. Meniń bir kúlkim ushın barlıǵın baǵıshlaydı. Shadlı balalıǵımnıń quwanıshlı demler sebepshisi. Meniń. Qaharmanım.
Kórtip qusazırmın Erdish, perzentińizdiń súwretleri qısırılıp turıptı, qaslarında jıynaǵan medalları bar. Úsheuinińa miyraǵı ne, mına úlkenine massa yoq, mına úlkeni aldınnan bir qızıǵıwshılıq bolıp neǵiǵannan keyin buda jaslar nesinenam barıp neǵiǵannan keyin azǵanda úlken boǵannan keyin ba ya miyraǵı kópleu, ortanshısı oǵan jarısıp aladı, ol kishkantayı ana ekeuin kórip odan otemen deydi. Kishkantayda kishkantay bolǵanına qaramastan medalları jaqınlap qalǵan. Az emes sanı. Az emes.
Umtıladı da ana anausına qarap, mınausına qarap bir birine umtılıp neǵıladı da bular. Men men alıuım kerek, endi endi men alıuım kerek dep baradı da. Medalların sanap júredi.
Sanap júredi, jarısıp sanap júredi. Meniki ananday boldı, bir kún on boldı, on bir boldı dep bir birine qarap. Kishkantayı ánegúni jaqında nesin. Kuboginam alıp keldim mına neden. Kubok? Awa, kuboginam alıp keldi kishkantay. Qaraqalpaqstan nesinde kubok ne qıldı, sol gezek kuboginam alıp keldi da bul. Analar beslerinde ne bolmaǵan ba, sol sál nele boldı, ekinshi orındardı alıp keldi olar. Birinshi orınǵa kubok, ekinshi orınǵa bunday diplom neler berildi, sol gezde ekinshi orındı aldı. Perzentlerińiz jeńimpaz bolıp kelgen waqıtta úyde qanday qılıp nıshanalaysiz? Quwanıp jaǵıday aytqanın áperiw kerek sol gezler nazat áperip qoyaman nazat áperip qoyaman ketpesten aldın bular jaǵıday aytıp ketedi ǵo mınday mınday qılıw kerek búgin palov pisirip qoyasın ba maǵa dep sondaylardı dayındap qoyamız jeńimpaz bolıp kelse jeńimpaz bolıp kelse neǵısın sol dayındap otıramız kútip kútip otıramız solardı perzentlerimiz ushın perzentleri ushın mamasına aytamız búgin mınanday qılıp qoy Joq zatbızda mınaǵa aytadın alıp kelesin barıp alıp kelem dayındap otıramız maması ketedi key gezde jaǵıday jarısqa maması aytad uyde mınanday mınanday neǵıp qoy azir baramız dep sol gezde meni dayındauǵa tuwrı kelip qaladı sol gezde siz dayınlaysız meni dayındap qoyadı sol gezde mına zatlardı mına zatlardı dayındap qoy deydi sol gezde meni dayındap qoyıma tuwrı keledi sol jerler. Endi bilemiz aǵa iniler jáne bir sport túrine qatnaytın bolsa úyde shuǵıllanıp kórip sonday zatlar bolsa kerek. Úshewine de jańaday ne bolıp men key gezde jańaday ne bolıp turamın mishok bolıp turamın jańaday ne bolıp ta ustap turatın zatlar bar ǵo solardı men ustap turıuǵa tuwrı keledi bular birgelikte shuǵıllanasız birgelikte shuǵıllanıuımızǵa tuwrı keledi sol gezde júgiriwine jańaday dalaǵa shıǵıp Oǵan ham júgirip júgirip keliwim kerek, qaslarında jaǵıday mınanday mınanday zatlardı iste dep úyretiwime tuwrı keledi. Perzentlerińiz benen birge.
Birge istewime tuwrı keledi key gezleri. Jaǵıday kúresip ne qılatuın jerleri boladı, sol gezlerde men mishok bolıp jaǵıday járdem berip turıwıma tuwrı keledi da, ustap tur jaǵıday kishkentayında dım ne qılsa vesim tuwrı kelmey qaladı dep jaǵıday úyretip bir birine úshewi bir birine qarap sonı. Papa sen mınanday qılıp turıuıń kerek dep mınanday qılıp turıuıń kerek deydi sol keze solarına kómektesip turamın men járdemlesip ta bir birine sóytip bular dayındaladı muzıkanı koyıp bir birine a muzıka koyıp shuǵıllanadı muzıkanı koyıp dayındaladı sol keze maması aytamız mamasına ham kerek jerleri bolıp qaladı ol keze maması da kelip kómektesip ketedi arasında quırı jaǵıday ne qılıp turmaydı mamasına da aytadı Dayındalıu kerek sol zatlar kerek bolıp sóyt maması da kelip kómektesedi sóyt. Eń birinshi ret perzentińiz jegimpaz bolıp medal alıp kelgen uaqıtta qanday sezimlerdi sezgensiz? Uay ol mına jolda men úyde qalasız dedi keyin siz barmay aq qoyıń dedi de maǵan yaqshı dedim barmasam barmayın dep otırdım úyde qashan keledi bular azanda ketti qashan keledi ishim pıtırlap kirem shıǵam kirem shıǵam júre almayım úyde. Bir waqta zıvandadi al qayttıq bizler kelatırıppız dep sóytip jolǵa shıqtıq nátiyjesine qızıǵıp atırsız nátiyjesine de qızıǵamın birdeńe bolıp qalmadı ma dep ham qızıǵamın sodan úyge kirem shıǵam sóytip bir waqta zıvandap kelatırıppız al endi ne qıldı eken aytpaydı mınau mınanday mınanday bolıptı orın almadıq dep aytpaydı Endi birden quwantayın dedim a meni sóytip kelatırıptı. Men kóshede turdım shıdamay qarap kelatqan eken usheui. Papa dep kiyatırıptı da usheui de. Ey srazu bildim ishinde ay quwanısh xabar aytadı au dep. Qarasam usheuinde de medal jaǵıday taqıp qoldarında jaǵı diplomı quwanıp júgirip kiyatır. Kóshege shıǵıp degen Jılaǵım kelip turadı jańaǵı ózim Jeńisin kórseńiz perzentlerimizdiń. Jeńisin kórip jılaǵımam kelip turıptı da jańaǵı úsh perzent men oylap edim onday bolmaydı ǵo dep báribir de kuanǵan kezińde kózińnen jas aǵızbaydı deseń ham báribir ne qıladı eken da kuanısh jasları keledi eken da kózińe. Sóytip quwanadı ekensiz qattı sóytip úyge ákelip quwanıp ózim taǵamın jaǵınday nelerin alaman súyretke túsiremin jaǵında dayılarına ájapalarına áǵayinlerimizge áǵayinlerimizge mine mınanday bolıp atırıptı minekey mine meniń balam orın aldı jumabaevlar minekey dep quwanamın da sol gezleri quwanadı eken qattı quwanıshqa neǵıp mine neǵıǵan jańa miywesin kóresiń miynetlerińniń nesin ǵápterin hám kóretin waqıt bar ekenǵo dep quwanadı eken da adam degen. Eń dáslep ana bolǵan waqıtta qanday sezimlerdi sezgensiz? Quwanǵanman eń balalarımdı úlkeytiw maqsetim jaqsı qılıp jámiyetke qosıw ishimdegi oyım sonday oylar shıqqan neǵılıp balalarımdı baǵıw kámalǵa jetiriw oqıtıw Sol sportqa qatnatıw ózi eń birinshi neme edi? Sol perzentlerim sol sol dárejege jetisip ketiwine tırısamın da ózim. Qıyınshılıq bolsa da soǵan turıp turıp Perzentlerińiz ushın. Perzentlerim ushın sol turıp beriwime sol shańaraǵım sol ne qılmasın baldarım qıynalmasın dep sol sonı tırısaman da perzentlerime bolsın osı oylaǵandarına jetsin deyin da baldarım. Mine úsh perzentim ol sol úsh perzentim oylaǵandarına jetsin. Qıynalǵan kúnderim ham bolatın, quwanǵan kúnderim ham bolatın. Soǵan qıynalsam ham soǵan tırısamın da men. Solar ushın esh zattan qaytpaymın da men. Er adam kúshti bolmasa shańaraq bolıw qattı qıyınlaw da, erkek shıdap biliw kerek ta qıyınshılıqqa, ustap biliw. Ómir jolı qıyınshılıqlardan ibarat. Ol bizge bazıda shadlıq inam etse, geyde qıyınshılıqlar menen sınaydı. Qıyınshılıqlar bolsa, bizdi jáne de kúshli qıladı, sabırlı etip tárbiyalaydı, ómirdiń ashshı dusshıların ańlatadı.
Ómirde er adam ushın eń awır nárse ne dep oylaysız? Eń awır nárse, tuwısqanıńdı joǵaltıw, ákeń, ákeńnen, jaqınlarıńnan ajıralıw qattı qıyın. Meniń aǵam boldı, jetpis tórtinshi jıl. Birge oynap óstik, bir úydiń balası boldıq. Mine, perzentlerimem soǵan ósip qalıwedi dá, nesi, úyrenip qalıwedi. Sol Endi sol qaytıs bolıp qaldı da endi ketti so qattı ishime túsip qıynalıp qalǵanmın sol gezler kelinshegim kómektesken sol gezler maǵan meniń perzentlerimniń ekinshi meniń ákesi boldı da ol sol gezde qattı qıynalıp ketemen ol adam jaqsı edi da meni túsinetin edi
Qay adam ushın eń úlken baxıt ne, sizińshe? Shańaraǵıńnıń amanlıǵı, áke-shesheń, tuwǵan-tuwısqanlarıńnıń barlıǵı, sol jámiyetke balalardı jaqsı qılıp tárbiyelew, sol eń jaqsı niyetim solar. Bári bir turmısta qıyınshılıqlar boladı, ana sıpatında bunday qıyınshılıqlarda qanday jol tutqansız? Qıynalǵanbız kóp qıynalǵanbız eń bastı so birinshi perzentime júkli kezinden bastap qıynalıp neǵılǵanbız kvartirada júrgenbiz kúyewim ekewmiz sóytip sol mantı satqanman nelerdiń qasına barıp anau mınau zatı satqanman maydash úyde sóytip sóytip eptep xojalıq bolıp atırmız xázir qıyın qıyınshılıq kóp boǵan xáziram qıynalamız biraq sabır etemiz qudayǵa shúkir sabır etiw kerek shúkirshilik etiw kerek Barlıq zatta shúkirshilik etip sabır etip jeńiw kerek. Ómirińde esh nalım nalıwdıń keregi joqta ómir. Ómirde bár zat boladı da oylamaǵan zatıń hám boladı oylaǵan zatıń hám bolatın ómir da ol ómirde qıyınshılıq kórmegen adam dım ne bolatın shıǵar ol qıyınshılıq kóredi hámme adamdıń hám qıyınshılıqtarı boladı ǵo ómirimnen minnatdarmın shúkirshilik et jasayman da. Úsh perzentim bar. Shańaraǵım bar. Ata-anam, tuwǵan-tuwısqanlarım, jaqınlarım, elim tınısh, Qudayǵa shúkir. Barlıǵına mende dárman, shúkirshiligim kóp. Baxıt, bul barlıqtı ańlaw, onı seziniw. Joqshılıqlar ushın nalamay, ómirimizdegi bar anamlar ushın minnetdar bolıp, shúkirshilik etip jasawda. Baxıt, onı seziniw ushın kóp nárse qájet emes. Biz tek ǵana onı ańlawımız kerek. Ańlawımız. Geyde ańlamaymız ómirdi. Shúkirshilik etiwdi umtıp qoyamız. Búgingi sóz etkenin sańlar, perzentleri jankúyeri, haqıyqıy qaharman, ata-ana,